Awle, thlirtute chu bai vek mawle. Hmasain lawmthu kan sawi teh ang. Ka video hmasaa er gan chi nga te tih kan dah kha hei rin phak bakin min lo hlutsak a, thlir tun lo tam phian mai ah ka lawm khawp mai. Kha video ah khan tlem a zawng han sawi sual siau kha ka nei a, amaherawhchu inhriat vek tho ka ring. Hei tun ang lai phei chuan Ergan lawm tak tak leh chivalnel tak tak kan tam ta hle mai a. Chumi ni lai chuan zawhna neuh neuh ka don ve thin avangin i thlahrung deuh takin ka rawn dah kha a nia. Beisei lo tak ngaiin thlirtu lo tam a a mak ka ti zawk hial a ni. Mla inthlan vel avang khan a buai chho ve ta a tin damlohna neuh neuh te hian a han tlak bawk chho a. ka computer lo chhe bawk nen ka rilruah khan a lang hman ta meuh lo va, chuvangin engemaw chen kha chu hei kan dah leh lo a nia, hei fur khuat eih lo nia eng eng emaw kan tih pah hian rilruah lo thar reng mai a, chuvang chuan PCP er kan chungchang bik hi dah leh kan tum dawn a ni. Eng pawh ni se, min request tu te vangin lawmthu kan sawi a, silai a bikin PCP ah hi chuan sawi tur a tam em em mai a, ni leng a sawi tham a awm hial in ka ring, tun tumah pawh hian a kilkar zawng zawng kan sawi rih lo vang a, a sawi zau na ang deuh tal in kan nei dawn a ni. Ka sawi ta ang khan kei hi a thiam ber leh professional ber ka ni lo va, amaherawh chu kan tuihna te ni vangin ka han dah dawn a ni a. sawi dik loh leh sawi hmaih ka nei nih chuan comment lamah te pawh khan min lo hrilh zel mai dawn nia. Enge PCP chu? PCP lam pum chu Preacher's Pneumatic tihna a ni a, awmzia ber chu boruak, air, thun khawl sa tihna a ni ber mai a. Pneumatic awmzia chu boruak ham puar emaw, boruak hnathawh emaw sawina a ni. Video hmasa ka sawi ta ang khan PCP Ergan hi Mizo te hian engti ka tang che in nge kan hmelhriat a ka lo kah ve tih hi sawi thiam a har khawp mai a, ka rin dan mai mai ah chuan kum sawm chuang vel hre chu a ni ngei tawi ka ring. Tunah erawh chuan khawvela PCP Ergan tha ber ber kan khaw tual ah ngei kan hmu ve thei ta a, a chah lut tu kan dealers te an fakawm hle mai. Hemi nih rual hian India pawhin siam chhuah kan nei ve a, tlem tlema a rawn upgrade ve zelin PCP ergan tha tak tak princihal ten a rawn siam chhuak a, tin an ni bakah hian GARE kan tih mai, Gandiva Advanced Research and Equipment Private Limited ten an siam ve mek ta zel a, Heng India siam hi a man a tawh uchuak em em lo va, a nei thei leh lei thei pawh a nawng fur awm e. Foreign PCP Ergan tha ho erawh chu a man a sangin mi nawlpui tan ban phak a har deuh a, India siamai chuan a that pawh a tha tlangpui bawk a ni. Hemi nih rual hian India siam hi ka hmu hniamin a lak tlak loh ka tihna a ni hauh lo va, A hmang thlang phei chuan Meter sawmthum atanga Meter sawmli ah phei chuan ka ṭhelh bik ngai lo, foreign PCP pawh ka cho zak mai an ti fo reng a ni. Engtin nge Air chu kan call ang? A lema kan hmu ang hian heng silaite hian boruak thun khawlna tur Air Tank a ni a, Chutah chuan hand pump hmangin emaw, khawl hmangin emaw air thun luh a ngai thin a ni. Air tank len zawng, thli a dawn hlawk zawng hi litre a sawi thin a ni a. Entîr nân point four five litre a nih chuan litre chanve tling lo hret tihna a ni a. Chutiangin a len pauh leh a litre a dawng hnem tihna a ni a. A dawng hlawk deuh chu a kah a tam deuh a ni mai a, air dawng tlêm deuh chu a kah a tlêm ve zel mai. Tin, kan hman tlanglawn ber ho PCP silai hi chu a er hi thli danglam bik emaw, a bik taka siam emaw a ni lo. Kan boruak khip luh leh thawk chhuah ang tho hi a ni. CO two er erawh chu air rifle-ah phei chuan kan hmang tam lo hle kan tih tawh kha. Tichuan, PCP er hi ball pumpna emaw motor ke pumpna hian a pump thei lo tih hriat tur a ni a. A bik taka siam, high pressure pump hmanga chauha pump theih a ni. Chu chu hand pump leh scuba leh khawl lian current hmanga refill na chhi ho hi an ni. Air tank chungchanga hriat tur te. Tichuan air tanki hi company chhuakah chuan hard aluminium leh carbon fibre a siam te an ni ber a. Carbon fiber hi a zang tha a, a hmel a mawi bakah a tlo bawk a. Mahse, fiber kan tih pawh hi a chhung lamah hian hard aluminium a awm tho tih hre ila, tin, thir hmanga siam te pawh a awm ve bawk a. Tichuan, PCP air gun-ah chuan air pressure meter a invuah ngei ngei thin a, a then chu hmawr lamah a awm a, a then chu a pang sir lamah a awm a, a then chu hnuai lamah a awm a, A then erawh chu a bat lamah te a awm bawk thin. He matter hi Erteng chhunga er kan thun theih zat enna a ni a, chu matter chu a chhe tur a ni lo. A chhe chunga hman reng reng loh tur a ni tawp mai ni. Tichuan matter kha kan en reng ang a, two hundred bar emaw, two fifty bar emaw, three hundred bar emaw a lo inziak ang. a number in ziak lo a, colour chi hrang hrang hmanga chhinchhiahna awm chi awm bawk a, a sang lamah chuan rawng sen, red colour, a hmang tlangpui a, chung lam a sen chin pel rak emaw, full lutuka pump emaw kha tih loh tawp tur a ni. A puak palh thei a, tin a O-ring, washer kan tih mai, khan a tuar thei bawk a, air leak a awm phah thei a, A regulator hmang lo si lai tan phei chuan a kah a ti bawi ve thei bawk. Tin, air kan pump full deuh phei chuan nisa em tir loh hram hram a tha. A chhan chu a chhunga air muk tak kha pressure sang leh zual a siam thei a ni. Tui a chiah hi a pawi em? an ti thin a. A lik leh lik loh en nan hian tui a chiah hi a pawi na em em ka hre lem lo va. Sihphir paho sa Pu Viti-a pawhin a chiah fo kha. Mahse hul takin hrufai leh thin ila a tha awm e. Airtank hian validity dam hun chhung a nei em? Vawiin thlenga inhnialna awm pakhat chu Airtank hian dam hun chhung a nei em tih hi a nia. Page tam tak ka enkual a, chuta an sawi ber chu damdawi anga expiry date a nei ve lo tih a ni. PCP Ergan nei chuan a tank panga thil in print kha a han en kual ta ila, tah khan a dam hun chhung emaw engtik kum a siam nge tih a lo lang ang. Company recommend dan takah chuan heng kan air tank pressure muk em em mai awm reng hi a lo bera kum ngai danah tal servicing neih tur tih a ni a, mahse chutiang a ti thlap thlap chu kan vang khawpin a rinawm. Sap ho pawh khuan an lo ti vek bik chuang lo. Mahse, kan him zawk nan kan hriat atan a tha chu erteng hlui tak mai hman hi a him tawk lo va. Tlem a khi emaw rinhlelh theih tura hmelhem a awm chuan hman loh kha a him ber zawk. A bikin heng company original ho ah phei hi chuan safety hi an ngai pawimawh hle a, Khaw chhak chhuk ai rawh chuan Leirisa manris bawk kha a ni mai a, a man te a lo tlawm hret bawk nen. Mahse, chumi a nih vang erawh chuan a chhia ka tihna chu ni chuang lo. PSI, Pound per square inch, PSI chu pressure unit sawina a ni. Awmzia ber chu inches khat, one inch square, huam chhunga pressure emaw force nat zawng sawina a ni a. Psi khat hian one inch square, inches square, khat huam chhunga force nat zawng kha a tar lang a. Motor ke psi hi thirty five aia sanga dah loh tur a ni a, normal psi hi thirty to thirty two vel a ni tlangpui. Mahse, PCP air gun psi erawh hi chu three thousand te a ni tlangpui a. Silai tha deuhah phei chuan PSI three thousand five hundred te pawh an pump thin a, mahse three thousand chin hi pel lo ila duhthusam a ni. Co two kan tih ho cartridge hmang hi chu eight hundred to nine hundred PSI te an ni hlawm. Bar, Bar chu unit of pressure sawina tho a ni. Air pressure tam zawng tehna a ni ber a. Kan silai air tank meter ah khan bar zat a awm a, chu chu boruak muk bawk tam bawkin a nek ang zelin a sang dawn tihna a ni. Tichuan a chunga kan sawi nen khian la kawp dawn ta ila. Bar khat leh psi fourteen point five zero four hi a intluk tawk a ngaih a nia. Chutiang chuan chhut tai la, three hundred bar chuan psi four thousand three hundred and fifty one a tluk tawk tihna a ni. Three hundred bar four thousand five hundred psi tiin an ziak tlangpui thin. Heng te vang hian ka silaiah ka ertengah a leng tho ti avanga duh zat zat a full pawp pawp thun kha a fuh lo hle dawn tihna a nih chu. Engineer leh expert ten uluk taka an teh leh an siam, an en chin a pressure bar zawh tawk tura an dah sa kha zawm hram hram tur a ni. A nih loh chuan vanduaina emaw, silai emaw, erteng emaw chhian hmana a thlen thei ngeiin a rinawm. A kahna zawng a adjust thei em? A chhana chuan thei e, ti a ni a. Foreign silai tha tam tak hi power adjust na a nei sa a. Chutiang Ergan ah chuan awesome taka adjust theih a nia. A duh ang tawk in power a pek thei ni. Amaherawh chu power kan adjust dawn reng reng in load tawh hnu emaw load lai emaw a adjust loh tur a nia. Kan load hma a adjust ngei ngei tur a ni. A cooking lever kan load hma khan adjust ngei ngei tur a ni. Tisual palh a hlawmin silai a chhiat phah thei ni. Erdogan thenkhat erawh chu power adjust na hran a awm lova, hei hi PC bik pi bik kan sawi kha a nia. Mahse a kah tihnghat kan duh chuan Ahmar Spring kan ti khauh thei a, tin Ahmar Spring dang kan thlak thei bawk. A tawp nan accuracy chungchang hi kan sawi lang ve leh hrim hrim teh ang. A kah dik tur hian eng ber nge pawimawh ang tih hi zawhna awm Tahseng chuan a pawimawh ber sawi thiam theih pawh a ni lova, a pawimawh vek tih a ni mai. Engkim kha a inbuk tawk a, a dik thlap tur a ni mai a. A barrel hi chhete pawh a kawi tur a ni lova, tin kan silai pawh ah rezirin Apelets grain zat kan thlan thiam a ngai a, duh ang ang hman kha accuracy-a nghawng a nei ve thei a. Tin, mak ve deuh nia ka hriat chu, silai inang bawk, pellets inang bawk ah pawh hian a kah dik dan hi a inang lo tlat thin hi a nia. Chuvangin, pellets pawh hi kan silai mil kan zawn thiam a ngai fo bawk thin a ni. Tin, early ka vang hian a kah dik lo thei a. Magazine-a pellets tawt deuh hlek avangin a ka dik lo thei bawk a. Scope vuah ka nih chuan scope adjust dik lo vangin a ka a dik lo thei a. Tin, open side hmang tan back side leh fore side adjust dik lo vangin a ka a dik lo thei bawk a. Thil dang tam tak pawh a awm thei awm e. Kan adjust thei dik thei ngang lo nih chuan siamthiam hnenah kal ila entir vat kha a fuh berin a rinawm Awle, khati zawng kha tun tum atan chuan ni leh phawt se la, a kim lovin kan hria a, a kim lovin kan hril bawk thin diang deuh khan. Kan sawiah hian kim lo tam tak leh a dik hlel deuh te pawh a lo awm in ka ring a, chuti ngam nih chuan min lo hrilh hre hram hram thin dawn nia. Tin, PCP ergan hi chu zir chian peih phawt chuanin hriat belh tur hi awm zel mai a, A pawimawh ber chu keimahni silai hman lai theuh kha hriat chian a ni. Tin, heng kan han video siam te hi hunting promote nan atana ti ka ni miah lo va, amarawh chu silai tui tak tak te kan lo tam chhoh tak avangin ka han siam ve rawi a nia. Kan silai te uluk ila, hman loh hi chuan oil tha ila dah tha vang vang thin ila tin a khat tawk a han lak chhuah han hru fai leh zeuh te hi tha ve a tin naupang khawi phak ah hian dah loh hram hram thin tur a ni fire arms phei chu a hlawm leh zual a tin tunlai air gun a hlawm tawh a chuvang chuan naupang in an khawih theih te in dah loh tur a ni a tin a muhawm sa in dah loh hram hram bawk tur a ni hei kan fimkhur nan kan dah tha dawn a khawi a maw kan dah dawn nih chuan A mu te, a magazine te clear vek zel ila, tichuan him takin kan silai kan kawl theuh dawn nia.